so tinoda kugadzira migwagwa kunyanya nyanya bait bridge tunyamapanda handidzika iyi yenyu iyi a plum tree to forbes border bos makaona zvatakaita tiri muinclusive government handi mazviona do is the only decent road muno muzimbabwe kana uchiuya kwamutare utonzwa kutodakara because mugwagwa wacho wakanaka asi kana wabva harare uchienda kumasvingo utonamata mwari mwari i pray for jenny messes kusvika ifembera fembera mudzimai atokufonera kuti masvika here wozoda haa ndasvika chichi chi haana ngaichimbomira so mugwagwa iwoyo toda kugadzira futi kuti ukure uite mimwe inoenda uko mimwe ichienda uko Tanga tozvitanga tindanga tatotanga dualization yekugumira mabromley iya tisati tatoitanga tichingobva vazvangoperawo magetsi ndataura nyaya yemagetsi magetsi ngaave kudzimba nyaya yetechnology toda kuti wifi inge iri yehuman right baba monzora muri kunzwa here secretary general wifi ine broadband is a human rights munhu wese unofanira kunge uchitamba nekamushina kako uchitamba nekamushina kako uchitamba neka ndaona pane mhandara dzakanaka pano tezvara monzora zvadombwe kakuno kondwe ndakambeina ka kana mukandipa vatatu ndiri bhoo ndaitaura kuhedzawo kuti ukuona vasikana pana ndaitaura kuhedza kuti eh, ana sisi ngwatamai makachenjera bcause mazuva ano unonyengwa nemumwe asina kana chinhu anangati wokutumira message please call back Please go zip. Please go zip. unoda anokwidza anokwidza bhazi pano pachida huyo apa okuendesawo mupik and pay mamutare muya ongonzi vamai pusha ingori Pusha ingoro, ndopusha iko, pusha ingoro. Ndoisa zvingandiko zvoti zadzai, zadzai. Chinja, maitiro. So ndo program yedu governance, economy, social agenda social rights neinfrastructure handitika oh, pane mwada kuti titaure nezvesadza sadza tiri kungotaura chete pasadza sadza stand for smart modern debt and development agenda sustainable debt and development agenda sadza sadza tiri kutaura kuti zimbabwe haifanira kunokwereta mari kuti bhadhare zvikwereti zvematsotsara tinoda kuti tingopinda toita odit yezvikwereti zvese zvavari kutora tisina kuenda kuparliamendi kunana saruvaka uko hatichibhadhareba madhiri ese vari kusaina zvimadhiri vachitengesa nyika munongonzwa parafini ati ndasaina dhiri taane 16 billion tichingopinda toda kuzviinvestigata zvimadhiri izvozvo chisina kumira mushe tochikansela totanga patsva ndosadza ndafara kuti makaverenga gwaro redu ndakupedza ndichiti ndakupedza ndichiti hama dzinodikamwa tatarisana nekodzero ne, ne VaMonzora Secretary General vataura maflash points havasi kuda kutirakidza kuti ballot paper iri pai iyo ballot paper yacho yatanga vatanga kutamba nayo vachamisa vanofanira vari pamusoro soro pandaona munangagwa ajegwawo kuti aiswe pamusoro kuba kunoita zanu p f so yetiseneme yako ndimunaa ari kupesira pesira so vamanzora ndavati vari kuenda kukoti musi wetuesday tovasapota tivatsigira magweta ndopaachamira ipapo iyo ballot paper yacho ballot paper racho hatizviziva kuti riri kubva kupi rauya nani riri kuenda kupi so toda kuenda futi kumatare kuti tiziva kuti rabva pi riri kuendepi rauya nani richiitei chatiri kukumbira kuzanu pf ndechii chamazodikana Chatiri kukumbira kuZanu PF ndechekuti tuda runyararo number one. Tuda kodzero dzedu dzekuti tinosarudza hurumende yatinoda. Musatikanganise ipapo because zvemhirizhongana hatidi asi muno muchaita mhirizhongana. if there is no free and fair election so to those kune vavavo vari kupusha kuti what zimbabwe needs stability kwete democracy tinoda kuvaudza kuti the biggest guarantor of instability is stealing these elections because vana vezimbabwe havachada tinoda kukutendai hama dzinodikamwa nekuuya kwamaita Murambe makatarisa nzira muchinamata mabva aya ndo achatipinza munew zimbabwe i thank you very much god bless you god bless manicaland god bless you mutasa zvikomukakuri kalumba loko aita kuti chipo chinotibudirire Ah, mainzwa sei rally yaitwa iyi nezvanga zvichitaura vabiti
zvinokudzwa eke chii chamuri kunyanya kuda kunoku kuno hatina mdct tine mdc alliance eh. saka ari kuya chiti nditi nditi yaiwa ah, saka mswa 30 ari chistari kuvuta

saka naizvozvo tinoona zvakakodzera kuti vana vazimbabwe vese vakarejisa kunovhota let's come out in our numbers let's try and push for that which has been, uh, which has been fighting for all along the time is now we are now uh, uh, at around 4 o'clock dawn is now upon us aluta continue the struggle in zimbabwe continues thank you very much god bless you